Dört çaryýarlaň ikinjisi. Adyky näme Omaryň oglunyň? Abdullah. Gala Abdullah da näme sahabalaň e, uly alymlarynyň biri hasaplanýar. Gala gala Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Buniyel İslamu ala hamsinni Şehadeti en la ilahe illallahu ve enne Muhammeden Rasulullah

Sebtem bize yslam binýadynyň esasy näme, üstüne bina bolan direglerini, sütünlerini aýtýar. Çünki bir binýat sütünsiz näme, galdyryp bolmaýar. Sütüni egsilen ýa sütüni ejizlän ýa-da sütüni ýok bir binada näme hiç haçan ygtybar galmaýar. Barlyk hökmünden ýitýär ol. Indi yslamyň näme bunýel islam, ýani guruldy diýýär, esaslandyryldy diýýär. Bunýe ýagny, üstüse, guruldy, esaslandyryldy, esas, ýagny, fundament, emma öz dilimizde ýiten, fundament, esas, ýagny, bunyýa esaslandyryldy, dikeldildi yslam dini näme, ala hamsin, bäş sanak zadyň üstüne. Birinjisi näme, şehadeti en la ilaha illallahu we enne Muhammeden Rasulullahi. Şaýatlyk bermek näme? Allanyň hak ilähligine, ýagny Allaň hak ilähligi nämede, ýagny Ondan başga hiç bir zada ybadat etmeli däl, bir ybadaty hak kyl bir Allatagala, we anna Muhammeden Rasulullah we hak Muhammedem näme onuň hakyky Allanyň Rasulydygyna, ilçidigine näme şaýatlyk bermeli. Şaýatlygam näme imanyň üçünji derejesi. Birinji derese ilki sen ylmyň ýetýär. Adam sözüniň ylmy bilen ilki bilýär näme Allaň birdigine, Muhammet pygam hak rasullygyna. Soň ylmy ýeten zada ygtykad etýär. Düşündiňmi? Ygtykad etýär. Ygtykad eden soň näme diline getirýär. Şaýatlyk imanda tapylmaly zadyň dördünji derejesi, üçünjide. Soň iman eden zadyna özi näme dilinde aýtýar. La ilaha illallah Muhammedur rasul. Suballa diýen soňam näme jar etýän şaýatlyk berýän bu dördünji derejesi. Ýani şaýatlyk bermeliligi biziň näme şu wagtky täze musulmanlaň düşünişi ýalak düşünmeli däl diňe dille diýmek diýip düşünmeli. Hem şaýatlyk diýilýän zat imanyň dördünji derejesi. Eýýäm sen hakyky la ilaha illallah Muhammad rasul ylmyny bildiň. Buýurýan zatlaryny bildiň, gaýtarýan zatlaryny näme gaýtarýan zatlaryny bildiň. we talap etýän zatlarynam näme? Bildiň, şu zatlar bileňden soň yrza bolup, näme Alla we Resulynyň buýurýan zatlaryna, gaýtarýan zatlaryna, talap etýänine yrza bolup, iman etdiň sen. Iman edeňsoňam näme? Diliňe getirdiň. Diliňe getireňsoňam näme? Jar etdiň, onnoň şaýatlyk berdiň. Adamlar, menem şaýatlyk berýän. Menem musulman, Allaň hak ilähligine we Muhammet pygamberiňem hak Allaň Rasulydygyna. Ana şul bäş sütüniňem näme? Yslam bäş sütüniň üstünde, dogry dämi? We şu bäş sütünem şu sütüniň üstünde. Düşündiňmi? we beýleki dördüsi bar, bu bäşinjiň birinji sütüni. We şundan soň agzaljak dört sütün hem şu sütüniň üstünde dur. Düşündiňmi? Ve sen şu sütün bolmada beýleki dört sütün hem näme? Biderek. Şoň üçin näme? Ulamalar namazyň e, dürs bolmaklygynyň şertini Rozaň dürs bolmaklygynyň şertini, zekadyň, hajyň dürs kabul bolmaklygynyň şertlerini agzanlarynda birinji şerti näme diýerler? El-islam diýerler. Birinji musulman bolmaklygy şert diýerler. Ýöne musulman bolmadyk adamynyň namazy, rozasy, hajy, zekady batyl. Musulman hem hakyky Allaň we Rasulynyň islän musulmany bolmaly. Pasport musulmany ýa-da näme, territoriýa ýa-da pasport musulmany bolmaly däl, miras musulmany bolmaly däl. Hakyky Allaň we Resulyň isleýşi ýaly musulman bolmaly. Ikinji sütünnama we ikamis salat. Namazy dikeltmek. Ikama. Owa. Namazy düzdürtmek, namazy dikeltmek. Näme üçin namaz okamak diýdi? Siz namaz okaýan bir okap bir taşla bilýär. Emma bir dikeldilen göýä bina ýalak näme düzdürlen zat durýar şu pasdýan. Ýani diýdigi Bäş wagt namazynyň belli wagtlaryny kemeltmän okatmak, okamak, we ita'iz-zekat, zekat bermek, we ita, bermek, ez-zekat, zekat bermek, wal-hajj, we haj etmek, we sawm-u ramazan, we ramazan aýynda agyz beklemek, Zekat bilen haç näme? Hemme kişä farz däl. Zekat bilen farz, haç ýagdaýy bolana. Zekat ýagny zekat bermeli mallardan möçber ýetene farz. Hajam ýagdaýy bolana farz. Emma zekat bermäne maly bolmadyk adam ýa haç etmäne ýagdaýy bolmadyk adama farz däl. Rawahu Imam Buhari rahimehullah. Bunýa ýagny